די שביעית ביינאכט געבט מען אביסל פון יעדע פרשה, אביסל פון א פסוק, א טעיסטינג, א טועם ע י, און נאכדעס איז שוין לערנען א גאנץ יאר. און ווער רעדט נאך אז כ'האב דאך דעם רבינ'ס דרך הלימוד. כ'האב דאך דעם רבינ'ס וועג פון לערנען. דו לאכסט? לאך, לאך, לאך, ס'הייסט נישט געלערנט, זאג, זאג, גליטצער ליצנות. ווער איז א ליצנות? גייט אריבער א יאר האסט נישט געעפנט קיין, האסט נישט געעפנט קיין גמרא, האסט נישט געעפנט קיין משניות, האסט נישט געעפנט קיין חומש. האסט נישט געעפנט קיין שלחן ערוך. נע ער זאגט ער זאגט ער זאגט דו לערנסט נישט מיט דיין שווארצע זאקן מיט דיין ווייסע זאקן מיט דיין געפעפערטע הויזן מיט דיין שיפע טאשן מיט וואס נאך איך ווייס נישט דו ביסט א אנדערע דו גייסט מיט צוויי קנעפלעך פון אונטן מיט די מיט די שניט וויאזוי הייסט עס נו א פראק ער גייט א פראק מ'מוז זיך אויפשטעלן פאר אים מ'מוז זיך אויפשטעלן פאר אים דו לערנסט נישט דו לערנסט נישט און דו לאכסט פון הייליגן רבינ'ס וועג פון לערנען. איך וויל אים זאגן א זאך, וועסט גוט קוקן וועסטו זען ווער לאכט, ווער לאכט, אן ערליכע איד שפעט נישט פון א צווייטנס וועג פון לערנען, ווער לאכט, א איד וואס לערנט תורה וועט נישט אוועק מאכן איינעם וואס לערנט תורה, דו לערנסט נישט קיין תורה, דו קענסט לערנען, דו קענסט לערנען. ר' נתן האט געזאגט ער איז געווען אין בראד דריקן, ער איז געגאנגען אין בראד דריקן דעם ליקוטי מוהרן, האט ער געטראפן דארט די בראדער לומדים, האט ער געזאגט זיי זענען לומדים און אונז לערן מיר, האט ר' נתן געזאגט זיי זענען לומדים, זיי קענען פארשטיין גוט א שטיקל גמרא, אבער אונז לערן מיר. ער קען, ווען ער וויל ווען לערנען וואלט ער ווען געקענט, אבער ער וויל אפשר אויכעט, אבער ער וויל נישט אזוי שטארק. שביעות צופייערט ער זיך, שביעות מאכט ער זיך א קבלה, אויכעט א מורא'דיגע זאך, שביעות אין בית מדרש, ביי א פילט אזא ריינקייט שביעות, א יעדע איד טראכט שוין דאס איז עס, דאס איז עס, איך גיי לערנען, און וואס איז מ, ויהי ממחרת. ווי מען מאכט עס דארף מען קודם שאפן א דייעט פאר די אלע גוטע טשיז קעיק און די גוטע קרעפלעך וואס מ'העט געסן, און שוין זומער איז אריבער און נאכן ראש השנה ווערט ער דערשראקן נאכאמאל, און יום הקדוש מאכט ער נאכאמאל אפ אז דאס איז עס, און סוכות שוין דאס איז עס, און אבער ער האט נישט קיין וועג, ער האט נישט קיין וועג, ער וויל נישט נעמען דעם רבינ'ס וועג, האט דער רבי געזאגט נעם א חומש, נעם א משניות, נעם א גמרא, און הייב אן לערנען, זאג די ווערטער, זיי א גורס די ווערטער. אפגערעדט, מען הייבט אן צו ווערן אן ערליכע איד, ווייל ס'גייט נישט צוזאמען מיט שמוץ, תורה מיט שמוץ גייט נישט צוזאמען, פרוביר אריינצוגיסן אויל, שמן זית, מיש עס אויס מיט וואסער, וואס איז געשען? ס'האט זיך צוטיילן, ס'צוטיילט זיך, שמן זית איז אויך די תורה, דאס איז שמן זית איז אויך, דאס קען מען נישט אויסמישן מיט אנדערע זאכן, מיש עס אויס מיט א וואסערע סארט טרינק דו ווילסט. ס'טיילט זיך אפ, ס'טיילט זיך אפ, האסט אמאל געזען א בחור וואס זאגט משניות, א אינגערמאן וואס זאגט משניות, ס'הייבט זיך אן צוטיילן די עבירות, אויב האב איך נאך א ברענעדיגע יצר הרע, אוי האב איך נאך א ברענעדיגע יצר הרע, אוי האב איך נאך נסיונות, אבער דאס ברענגט מיך צום אייבערשטן, ס'ברענגט מיך צו תשובה טון, ס'ברענגט מיך נאכאמאל חרטה, נאכאמאל צוריק קומען צום אייבערשטן.